Ā, puretia mai te tāure o te rangi kia tīna kia uina kia toko te manawa ora. Tīna toko te manawa ora ki wea, tīna toko te manawa ora ki Ranginui e tū nei, ki Papatūānuku e takoto nei. Ā, ki tēnā, ki tēnā o tātou te whānau, ngā whanaunga me ngā piringa ka ranga mā. Ā, whiti atu rā ki te unga māuiui, ki te unga e tāmia nei i te pouritanga, koia rā e rongo whakairia ake ki runga tūturu o ka maua kia tīna. Tina. Ie. Tae ki e. Nei ko te mihi ki koutou ko Mene atu ra ki te po, koutou i wakarongo atu ra ki te karanga o Hinenui te po, ki te po iri o ratou ma ko riro atu ra ki Hawaiki ni ki Hawaiki roa ki Hawaiki pa mamao, ruku tai po ko te pito mate ki te pito mate, ruku tai ao ko te pito ora ki te pito ora ti e kureperepe a ti e kuraparapa ti e Mauri ora, nau mai rarau mai e te tī, e te tā ki tō hōtaka nei, a ka pā, otirā i raro i te whare, i raro i te, te āhuru o, o, o te koremako o Taranaki, iwa ngā uru mā whā tāwaru ki uta, iwa ngā uru mā waru tā whā ki tai. Ko hono mai, ā, tēnei o ngā tino tangata i roto i te ao waiata, i roto i toku ā, nei ā, waea, I roto taku waea, ka waiata he, he, he kōpae me ngā waiata o Taranaki, reira ko te ko ipo i ngā ko atu. A hoi anō, a, anei to tata nei manuhiri, a tonga karina erangi, hei aha tēnei, a, me tuku mihi atu ki a koe. A, o tira, kōrero mai ki te unga e mātakitaki ana, Ā, ko wai koe, nō wai koe? Ō! Ō, he paenga rimurimu noa iho tēnei ki te ngutu awa i Ōkāweau, ā, ki roto tonu i ngā karangatanga hapū o Ngāti Kahumate, ā, ki Taranaki iwi, ā, ērā hapū ki te tonga o Taranaki iwi, ā, ki te tāone nui o te ao, ki Ōpunake, Re ke reira ki au e noho ana, ana ke reira ra e here ana aku waewae ki te taha whakapapa o taku pāpā, ana ko Kahu Mate, ko Taranaki Iwi, ko Ngarue Hinerangi, ko Pari Akapapa Kaenga, a me, me taku koroua hoki ra, ki Kaipakopako ko te whanau Karena ra, ki Muru Raupatu, ana ara ano taua e Naneko e hono ana taua i a taua, ana me, me to taua taha Tuhoe hoki ki taku mama, nō Ngāti Ruapani, Kahungunu, nō Waikare Moana Whanaunga Kore, ko Te Kūhā, koirā hoki te marae, ana ko Ngāti Hinekura te hapū, ko au tēnei, ko Tonga. Ngā mihi manawa tō roa ki a koe e Tonga. Hoi anō e te iwi, ko tō tātou kaupapa i te rangi nei, ka aro atu ki ngā āhuatanga waihanga waiata. Ko te rangi, ko ngā kupu, reo Māori, reo Pākehā. Nō reira, me ruku atu. Nō reira, Tonga, kōrero mai e pā ana ki tō hononga, he aha, he aha tēnei taonga te waiata ki a koe? Ooh. Te puna wai whakaata o Hine Whakaata. Me te punawai whakaata o Hine Whakaata. Ko te atua tērā o te whakaata. Tae ana koe ki te wai, ka kite koe i tō tata, ana, ka whakaatatia koe tāuna ao, ana, mehemea he wai kōrero kei reira e koropupū ana i roto i a koe, ana, ā, ka puta mai tētahi taonga, ā, koira hoki. He, he wāhanga tōna, ā, ki te āwhina i au, ki te ako i ngā āhuatanga tōku whakapapa, tōku ao Māori, nā reo o ōku tupuna tonu kei roto i nā waiata o tātou tupuna. Nō reira, ā, e tata atu ai au ki tērā ao o ōku tupuna, e tata atu ai au ki te ao o ngā whakatupuranga o tēnei rā, e rangona ai e au taku mauri i roto i au, kei te pēhea kē a Tonga i tēnei wā, kei te hanga pouri, kei te koa rānei, e, e pirangi ana rānei au ki te, te āwhina e tētahi e, e tauria ana e te kapua pōuri. Ana reira, ko te ngākau uh, marae nei i roto i au, ā, kia mātoro atu, ā, taku tuākiri ki te ao tonu, kia manawanui tonu taku haere i roto i te ao, pēnei ki te manu e noho mai nei ki tana peka rākau waiatatia atu ai ki te ao i te, i te ata tū tonu. E rā tohu o te ora, neha. e ra tohu o te ora. Ka mutu ana taku waiata ki te ao, kāre i te rongo i a au taku kawa ora i roto i a au. Koira hoki tētahi mea. Koira au e whirinaki kaha nei ki ngā tohu katoa o te ao waiata Māori hei āwhina i au ki te tupu, hei āwhina i au ki te tupu, me te āwhina i ētahi atu ki te tupu. Āe, nō reira, he maha ōna peka, erangi, ko te reka o te rongo i te reo o ōku tūpuna me ō rātou nā waiata, i tino pārekareka katoa ki a au nā. Koirā. Nō reira, mēnā e noho ana koe me tō pene, he aha te rautaki ki a wai a ngā waka i waiata? Ko ētahi ka taraiwa i te waka, arā, ka rongo i tētahi rangi, Arā, ka tīmata ki te, ki te waiata i te i rangi. Ko ētehi atu, ka tu, i ngā kōrero i mua tonu mai i te waka hī i te rangi. Nō reira, he aha tō, he aha tō rautaki kia waiha ngā waiata? Yeah. E taea ai a kupu tuhi te whakawaiata mai, E taea ai tētahi rangi hou te tō mai ki a koe me te tāpiri kupu ki aua rangi. Ki te taea e koe nā me rua, ā, ka pai kē atu i, i kua moea ā, kēhia ā, e te mauri waihanga waiata nei ā, i tae pērā ai ērā mea ki a koe. Anō nei, ko taua kupu, ko taua rangi, ā, kāre taea te whakawehe. Ki te tae koe ki tērā, ā, ana ka āhua mau i a koe. Ina āhua rite tonu ki te manu e rere nei i te rangi. Ina e rere ana koe ki ngā tōpito, e kimi ana koe i tētahi mea. Titiro whakate raro ana, ka, ka kite koe i tētahi mea. Ki runga, ki waho, ki roto rānei, ana, ki te kite koe i tētahi mea, ka tau te manu ki ērā wāhi, ka, ka mau i a ia tētahi hua o taua rākau. Engari mā te kite, mā te rapu, mā te tau rā anō ki te whenua, e mōhio ai, āe, tēnei i tīkina atu ai i te rangi, ka hoatu e au. E kite nōku he hua tōna, kei te reka te kai i roto. Nō reira, he koira katoa, me reka ki a au, me hāngai ki te ao e tirotiro nei au, me kukume i taku ngākau ki ētahi wāhi, Kaino kia kumea i mua, me eke nā kupu ki tētahi wāhi kāre nō kia ekena i tētahi atu. Mehemea rerenga kōrero i whakamahia noatia ai e tētahi, ka, ka tīkina atu e koe, hei aha māhau tēnā? Kua oti kē tētahi tēnā rārangi kōrero te tuku ki te ao. Mehemehe rangi rerekē ki taua rarangi kōrero, e pai kē atu te reka o taua rangi, ka pai. Engari māu tonu e whiriwhiri, āe, he aha te wāhi ki a koe? Te nuinga o te wā, e tukuna aku waiata mā tētahi tangata e aroha nui nei au. Māra tonu mai taku aroha ki rātou, e pupuke ake ai i a au taku wairua tito, nē. Me taku mōhio, māhau tēnei ehara māku, e eke ai taku waiata i runga i taku whai i tērā huarahi. Mehemea kei te whakaaro aku ahau mōku ake, kāre tino arohanui au e te Atua. e, e whiwhi ai au he rangi hou, he, he rerenga kōrero hou, he rāmia. No reira, me pono koe, um, he taonga tuku iho, uh, i, tai, i mau ai a koe mo te wā poto, ana, ko tauna mahi muri mai he tuku, he tuku. Um, ki te kore koe e whai tērā wai aro, e kore koe aro haina mai e nā ao waihanga, wairua, auaha nei. Ai, koe rā tāku. Ana, marama pai au ki aua āwatanga i roto i te waka hī waiata. Uh, hoi anō, uh, ka aro atu ki ngā reanga o te ao waiata, ne? Uh, ka kite, you know, ko ngā tangata rapa, ngā, ngā, ngā, ngā waine, ka, ka waiata i ngā waiata, ngā, ngā rangi teitei, me ki, tiki tiki, goiti. Uh, me pēhea te aro Ki ngā waiata reo Māori, kāre i te kite he aha te reanga, he ngāwari waiata haka, he mōteatea, kei hea, oh, tērā pea me waihanga e ngā ingoa, kia mārama pai ai he waiata, ngāwari tēnei, he waiata tere tēnei, kāre anō ko waihanga, me hā ō whakaaro kia waihanga ngā kupu mō tata o Taranaki pea. Kei te mea koe he ingoa whakapapa mō ngā momo waiata a te iwi Māori. E kare nō kia āta whakapapahia mai ngā momo waiata e waiatatia nei e tātou. Nā te ahi pērā kāe. Um, koe, ah, kāre e, um, tēnei mea te wairua mā ngā rangatahi anake e, uh, tēnei momo waiata e waiata i roto i te ao Māori. Ne, nōna hea i, i whakamutu ai e o tātou pā ake tēnā mea te tuku waiata uh, whakangahau. Nā te ao Pākehā i ki mā ngā rangatahi anake tērā. Nē. Koirā tētahi mea. Nō reira, kāre, kāre ngā rangatahi o te ao Māori e wehe i a ia i, i te reo reka, i te reo ātaahua o ōna pā ake, i a ia waiata ana i runga i te marae. Kāre i te kī, ah, kāre koe i te pai ki aku kanohi, e kore ai au e whakarongo ki a koe. Ehara koirā te mea, kūao ea noa atu i te Māori mehemea ka uru mai tō wairua ki roto i a au, pakeke mai, kaumātua mai, rangatahi mai, wahine mai, tāne mai rānei, aha rawa rānei, koirā, kua oti i a ia te mahi. Mehemea he kaupapa tōna, kei te whakaata ia i te tangata i tana ruku hohonu ki roto i a ia, me te tiki atu etahi kupu, a, koe eke. Engari mehemea koe e whai ana te tauira o etahi atu, he rite tonu kē tāu nā mahi ki etahi atu, ka luno koe kia tino whakaaro ake, he aha tāhau e ahurei ai tō tū i etahi atu. Ana koira hoki te mea. Ko etahi kei te kimi i te rongonuitanga. Nē. Kāre e rongonui ai koe mehemea e pai ō waiata, i roto i te ao e haere ai koe. Ki te puta koe i tō ao, ka haria e koe tō rongo pai ki te ao, ana, he utu kei te haramai. Ka mate hau tonu e whakautu. Ka tukuna ō waiata ki te hau nā ka hoki mā anō ki a koe. Koira hoki te mea. ā, e whakamātauria ana tō hiko i roto i ngā hau tapu o te ao. Me te reo e kawea ana e aua hou, ka whakahokia mai ai e te hau ētahi mea me te kī atu, ā, he nui ngā toronga o tō reo ki te ao. Na koira hoki te mea, ā, e waea ana te Māori ki tēnā tū āhua. Tū ana ki te marae, pāorooro ai te reo, ā, ki ngā minenga i reira, ana, ki te kore e heke, ana, ka heke te mana o te tangata. Pēnā me te tangata kai waiata, he rite tonu. Engari, pērā pē, ko tāuna he whakamirimiri i te ngākau tangata. Ne, kia reka tonu ai tana haere i te ao, ā, kia werohia e, e te kai waiata ētahi āhuatanga e kuare nei te ao. Ā, nō reira, ko tāuna, he hiki i te māramatanga. Ki te kore i reira tō māramatanga hei hiki i te pōuri i te kuare o ētahi atu, ā, hoi anō, ā, he nui tonu te huarahi hei whaiwhaitanga māhau. Āe. Nō reira, i runga i tērā kōrero, ka aro atu ki ngā waiata katahi anō ko Waka Māori, nē, a, a, a, a, a Tākuta Timoti Karetu rāua ko a, tō tātou nei tino, a Whaene Hinewe'i-Mo'i, he hou whakaaro e pā ana ki tērā o ngā rautaki? Ko tētahi, he kukume i te ao Pākehā kia ngākau nui mai ki ngā taonga o te ao waiata Māori. Nē. He roa rawa nō rātou e whakaparahako ana, e whakahāwea ana, e whakapehapeha ana i ngā taonga o te Māori. Ana, e hanga piriti ai ēnei kaiwaiata ki rātou, kia pono mārika tā rātou hono mai. Ki te kore rātou i whai tērā tauira, kei te pukuare tonu te ao Pākehā ki ngā taonga o te iwi Māori. Nō reira he, ka noho ika whakahere anō ērā kaiwaiata rongonui mā te ao Māori, me te kī atu, māku taku waiata e whakamāori, e aro nui mai ai te ao Pākehā ki tēnei taonga o te motu. He reo Māori anō tōna, nō reira aroha nui mai. Engari kua rere tērā tereina, i āianei, ki roto i ētahi atu pēne reo Pākehā, e kimi ana i tō rātou tuakiri Māori, he, he a, i āwhina nuitia rātou i ētahi mātanga reo, And nā te aha, ko te reo te kaupapa. Ko te reo te kaupapa. Um, engari tō rātou hiko i roto i te reo, ā, ah, he mea awhina e ētahi atu. Uh, pēna, um, ka rei pea i, i rite ki rātou uh, te huarahi e whāi ana e ngā kaiwaiata pēna me koena. Uh, nera. um, ai, e, e aro nui ai te ao ki ngā taonga kei roto i a koe. Mm. No reira, ai, um, kua roa ake koe i a Lord e ako e whai ana i tō reo, engari, he mea āwhina ia e tētahi mātanga reo, a te me koe ke kē ia i roto i te ao waiata. Engari, tērā pē, me eke a ngā naneko ki te ao waiata me ngā taumata o roto. Nā te mea, ia, he, he, he puma, he ngākau marae tōna ki tōna ao waiata Māori. Koira te wero e wama. uh, um, ka aro atu ki to tata reo Māori. Nā runga i te mō eo, uh, ko au e, e ka, uh, Ako tonu ana i tō tātou reo, ahakoa ko tōku reo tuatahi te reo Māori. Ā, kai waiata, kai waiata, kai waka, hī waiata rānei, waka mā rawa atu a au kia waihanga i ngā waiata reo Māori, erangi ka pana tonu i tērā ārai kia wehe, erangi ko ngā tangata e mātaketake mai ana, tērā pea kai runga rātou i tērā waka, te, te waka ōrite i ahau. Nō reira, he hao whakaaro ki, ki, ki rātou, he hao kōrero mō rātou e, e whai tonu ana i to tātou nei reo, e, e, e pana tonu ana i tērā momo ārai Ā, nā runga i te whakamā, kāre he hē ki te whai tonu i ō rātou nei waiata reo Māori. Ii, He rite tonu ki te kauhoe i roto i te moana, ka ruku atu koe me te, uh, i ō karu uh, kati nei. Ko kati i a koe, ō karu i a koe e ruku ana i roto i te wai. Uh, ana, puea rawa ake, ā, kua āhua pā mai te makariri o te wai, engari, he ao atu anō, āe, e, e, me āhua tae koe ki tētahi wāhi, um, i oti au tēnei, i oti ai au tēnei. E whānga wai ate i oti ai au, ka pai. He, he, he kōpai kei te haramai, ka pai. Mutu rawa ake tērā, ka titiro whakamuri, ā, i oti. Koira hoki te mea ki au na, pena me to bracket mo to kapa haka, neha, e tae ai koe te ki, a, naku tena bracket i tito, ana, ka haere nga tau, ka tupu ake ra te kaha i roto i te tangata, e taea ana e ia ena taonga te tuku. Engari, manawa pā āwangawanga, e kore ērā e oma atu i a koe, ka noho tonu, engari hei āwhina i te tangata, ae rānei, e pai ana rānei tēnei ki a au, kāre rānei. Koira ngā whiriwhiringa nui whakahirahira hei ārahi i te tangata, me kaha tēnā waiū i roto i te tangata. Ki te kore, ā, kua rite rawa koe ki ētahi atu. No runga um, te whakaaro uh, kua kōrero mai e nuinga tangata kāre te tino rata i ngā waiata kua whakaputa mai. Ētahi, ko mm. ētahi e ki ake, e hara ko te tangata te take, ko te, ko te reo Māori te take, uh, he hao whakaaro mō ngā, mō ngā kai waiata o Taranaki, e, e huna ana nā runga i te mōhio Kāre he reo Māori. Erangi, pērangi tonu ki te waiata i ngā waiata Māori. He aha, o, o, o, he aha te karere kei a koe mō rātou? Ai, um, he reo, mahana kai mai a te roto i te rohe nei, manu tī oriori nei. e taea ai rātou e ētahi waiata o ētahi atu te, te whakakapi mai, um, e orite ana. Um, e kite ai au i tētahi um, he reo tōna, he reo waiata tōna, kua honoa e ia ngā me rua, an, koira tana uh, tuakiri e kawea nei e ia, he taumata atua nō tērā. Um, erangi, Ki te kore koe e āta whakatakoto i ō rerenga kōrero me te rangi, me te hari i tērā ērā waiata ki ētahi atu hei whakarongo, kia whakamātauria ō mahi waihangatanga, ā, kāre he take, whakamātauria, he whakamātautau hoki tērā ko te tuku i tō mana ki te ao. Ka whakahēngia, ka whakaitihia, engari ki te kore i pai ki a koe, tāuna i tuku, mō hei aha mā ahau te tuku atu ki te ao? And koira, koira tērā tarapeke, nē hā? Kei te tirotiro ki ētahi atu e tarapeke ana ki roto, me tō mīharo ki te kaha o te tarapeke, me tō whakaaro ake, ā, e taea ana e au taua tarapeke. Engari, mahia te mahi. pai tū, pai hinga. Tērā pē ko aku pona te take. Awe anō, uh, ko te pātai wakamutunga, uh, koinei te wiki o te reo Māori. Mohio nei, uh, ko tēnei rā, te tekau mā pā, uh, o Mauru he rā motuhake, mo to tatou reo. Uh, kōrero mai, uh, He aha ō whakaaro e pā ana ki te wiki o te reo Māori? He, he, he, he wiki uh, e, e aro ana tātou mō tētahi tikanga. Uh, kei te kite ko te tikanga kia ahapa i te reo, erangi, kei te kite ka, ka, ka korikori mo te haora kotahi, uh, ei te te kaemarua, o aua momo kōrero, aua momo āhuatanga. E rangi, ha, ha, Oh he hea, he aha tō tino wawata mō mō tēnei momo ahurei? Engari te ngaringari i te kore rawa atu, neha. He pai ake taku kai pihikete, ngā kai parāoa i te kai kore kore noa iho nei. Uh, koira te āhuatanga o tēnei wiki. Um, kua toka i roto i ngā tāri kāwanatanga, ia te tau, ka puta rā he, he, he tāhuhu kōrero atu anō, e aro nui mai ai te hapori ki te reo, kāre oti whaka, kāre oku whakahē i te wiki, kāre oku whakahē i te poto o te wā, um, ana, kua tipu uh, mai te wiki ki te marama, Ka rongonui tupu mai te marama ki te tau, me te paearu nui a Te Taura Whiri i te tau 2040, haere mai nei, ka whakamāketehia e tāua tō tāua nā reo, kia hopukina e te hunga pupuru i tōna mauri ētahi āhuatanga pai o te reo. Koira hoki te mea. hari te mea kei te noho tari noa iho te tangata kōrero Māori, kei te puta, kei te haria tana reo ki te ao. E, pērā te māhuru Māori, wiki reo Māori nei, um, purutia tēnei taonga e te ao, māhau tēnei taonga. Ana, muturua ake te wiki, hari te mea ka rerekē noa ake, engari, ko te mea nui kare mutu, tēnei wiki, ā, kei te haere tonu. And arā a Rautaki Reo, Rautaki Reo kāre noa i mutu noa mai tēnā tūāhua whakatipu kai mā te iwi whānui. Engari, āe, he painga tōna, ko te wero mā te, mā te hapori tonu e whakakōrero i a ia anō. Ka kore ana e taki pērā, hā, maumau tāmau ēnei wiki. Ae, koira kei te wero. Ā, i runga i tērā, he kōrero āpiti tāu mō te ūnga e mātakitaki ana, tērā pea he kōrero mō ngā waiata o kai waiata rānei? Āe, kia kaha koutou ki te whakarongo ki a Ngāneko. He whetū hoki ia i roto i a Taranaki, ā, he rawe hoki tana reo waiata, ā, āe, koinei tētahi taonga o tēnei rohe. Ā, ko rōna i au e mātakitaki ana, ā, mai tana manawa nui, ā, ki te whai ina tauira o ōna pākeke. Nō reira, āe, ehara i te mea he kōrero mōku ake, Engari, ae, nane ko, he rawe o mahi, whai anau i a koe, i o hikoe, pena me etahi aku tuahine ai roto i tenei rohe. Ko to aroha ki to maunga, ki to iwi, ki te, ki te hapori konei. E tika ana kia whakawhetūhia koe, a koira hoki te mea. Ahakoa mahi toi, mahi waiata, mehemea kei rara to manawa mo te tupu o to iwi Māori, me to kaha, Tuku i ērā kōrero ki te ao, ā, kāre tua atu. Me te reka hoki tō reo waiata. O ngā mihi manawa toroa ki a koe Tonga mō ō kōrero. Kua whero haere i ngā whawharinga. Me inu me he wai. Kia waka noa. Ahoi anō e te iwi. Ā, mēnā e mātakitaki mai ana, ā, ko tō tātou nei kaupapa i tēnei wā, ā, ko ngā āhuatanga kia waka, ā, hī waiata reo Māori, waiata, ā, reo Pākehā, ē, pai ake te reo Māori ki, ki te rawa nei. Ahoi anō, ā, pūmau tonu mai ki tō tātou nei reo irirangi Māori a Te Korimako o Taranaki mā runga i tō tātou reo irirangi Māori, o te raurungu i tō tātou rau whāriki nei a Te Koremako o Taranaki. Hoi anō, me pēnei taku mihi ki a koe, Tonga, ngā mihi. Hoi anō, nei ngā kupu tapu kia whakatepe i tō tātou nei hōtaka i tēnei wā. Kia uruuru mai āu ora, āu kaha, āu māia, ki runga, ki raro, ki roto, ki wā ō rirerire āu, Pai Mārire! Pai Mārire Tuahine!